Il-hospital list issir meta l-mother tkun lesta li tagħmilha sewwa. Però trid tkun lesta sa 30 weeks. Għas nissuġġerixxi fil-fatt li tixxi sitt bottles mill-istess brand. Għaliex tagħmel sens li tieħu żewġ bottles, maximum tliet bottles, u jkunu brands differenti. 3 in 1 trid tkun togħġbok. Ħa nibdew minnu, trid togħġbok. Eh, Għax ma togħġbokx mhux tkun għal qalbek xorta. Eżatt. Però trid iżżomm f'moħħok li din hi oġġett għal baby u mhux għal mother. Kieku l-affarijiet tagħha tal-mother u tal-partner jew ir-raġel taħsibhom bl-affarijiet tal-baby għala. Anke inti x'interfa' il-tarbija.
Nixtieq nirringrazzja lil Sweet Carnations Holistic Wellness Centre għall-kura ta' wiċċi u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum fuq Kelmiet ma' Bambinelli, kif qed taraw, għandna episodju daqsxejn differenti mis-soltu. M'qegħdinx fuq is-sofà, imma qegħdin ġewwa l-Bimbi Baby Shop ġewwa s-Siġġiewi u għandi miegħi lil Sharon. Nilqgħek magħna Sharon u grazzi ħafna talli lqajt l-istedina tiegħi li niġu hawnhekk. Bil-qalb kollha. U llum se nitkellmu fuq il-hospital list u b'hekk qegħdin hawn ħalli nkunu nistgħu nurukom ukoll eżempji tal-affarijiet li jagħmluha mal-hospital list. Xerin, all right, l-ewwel net kif aħna. Tajjeb, tajjeb, tajjeb.
Tajjeb, dak laqwa.
Il-hospital list. Meta nibdew naħsbu għalija. Ovvjament mara saret taf li pregnant, U l jina li għannejt għalija l-ewel ħagġa li ġitni ġrasi joħħa oh, nibda nixxi l-affarijiet tal-baby.
Mela, il-hospital list issir meta l-mader tkun lesta li tagħmilha sewwa. Però tkun lesta sa 30 weeks. 28 weeks ti tkun lesta. Sewwa, imma jiena nemmen illi meta l-mother tkun lesta li tagħmilha m'hemmx actual date jew actual xar li jissir, imma kultant il-mother tidħol f'nesting mhm. li tkun trid l-affarijiet tal-babies, ġifiri għaw minn tiġi wara xarejn, għaw minn wara tlet xhur, mhux kuħat l-istess. Imma sa 25 weeks, 30 weeks maximum, tkun lesta. Tajjeb ħafna.
Eh, x'tissuġġerixxi inti bħala hospital list li pereżempju jiġu għaw, jistgħu jagħmluha online?
Mela, eh, l-lum online sar moda. Eżatt. Però fil-hospital list jiena nemmen li għandha ssir fl-actual shops, mhux hawn biss, ma f'actual baby shop fil-ħwienet. Biex inti tieħu l-esperjenza hands-on l-oġġett, pereżempju jekk ħadd ix-xampoo, tgħidli li ma l-aħjar Ngħidlek, xomm ir-riħa, inti once li xomm ir-riħa, tgħid hi riħa tal-baby. Fehmt jekk innafek għall-kutra. L-actual ħaġa toħodha mhm. hands-on non l-oġġett. Mhm. Mhux tipo rajta ritratt qed tukart u u meċċi. Eżatt, anka tħoss il materjal Eżatt, l-oġġett, per eżempju, jenna fjek flok ta' taħt. Tajd li dak għaxi għasjek, naħlek isma dak irrit jintuża b'dak biex jekk eh, naf ikollu toilet il-baby jitneżza aktar malajr, per eżempju. All right, ok. Eh, Alla ċertu affarijiet ma li tkun hands-on u jiena nemmen ħafna illi nkunu one-to-one mal-mader. Sewa, mux ġast marret fil-actual shop u ġast għamlet ix-xirja. Jien nemmen illi għanna hospital list Mela ħa nkunu hands on from the beginning to sakemm tħallas biex niftehmu mal-mother. Tkun eh, esperjenza.
Tkun l-esperjenza, eżatt. Tamela interessanti u koll. Eh, eh, il-mader titħol fi għazjiet, oh. Naf il-xampu dik hekk, dik naf jekk il-lużar għandek bżonnu briti bil għal xiex. U il-mader tkun tista' tesperjenza kważi li ġanda l-baby fideja. Veru. U l-lum naħseb tanta għażla għal kollox. Mhm. Anka sempliċement botils, ara kemm hawn brands differenti ta' botils.

Għadi memx l-aħjar bej l-aħjar botil u l-inqas l-aħjar, ġifiri ta' skont it-tarbija li trid. Ovvjament li kun antikolik ħajjajn, fimt hemm dik kun sili kun aktar ħajjajn, hemm affarijiet li jgħinu, però di tarbija ħatażel, ġifiri laqqas nissuġġerixxi fil-fatt li tixxi xid bottles mill-istess brand. Għaliex tagħmel sens li tieħu żewġ bottles, maximum trid bottles, u jkunu brands differenti. Għax il-baby ħatażel il-gażaża li ma trid. Ekku. Mhux ħa nażlu kemm hu sabiħ dal-botil. Ekku, vera.
Sewa, ġifieri. Żgur, għax probabbli l-mader tmur għall-isbaħ. U mhux hekk, eh, kemm hu ħellu kemm hu gustu. Eżatt, li mikollhom li żjed design. Mhux hekk. Sbieħ, normali, eh, normali. Normali, normali. Imma mbagħad, eh, once li l-baby irid jixrob l-iktar ħaġa importanti, sewa, allora inti fil-verità ma tkunx taf li ma brand ħajrid irid it-tarbija, sewa. Ekku.
Allora, law ħafna brand. tiftaħ ix-xelta għal brands l-aktar li jogħġbuk u timxi jaf li qas dawk it-tlieta ma tkun trid u tkun trid brand oħra li tgħid di żgur ma nużaħħiex u tibda tgħid imnalla kelli lilha ġifieri. Eh, għax il-brands tarbija bħal anka kazaza, anka dami. All right, ok. Tiħu ta' newborn, imma mhux kull brand il-baby jkun togħġbu. So,
U ħa tagħmel effett jekk pereżempju il-mother ikollix f'moħħha li tagħmel breastfeeding jew le. Iva, mela.
Abbażi ta' hospital list u naħseb anka choice ta' bottles. Iva. Ovvjament dan xi kollok f'moħħok imbagħad x'jiġri dak il-ħin x'inti twiled it-tarbija tkun storja oħra ma x'se tippjana. Eżatt.
Mela, irid ikollok pjan għal kollox, mhm, pratikament. Mhm. Issa, jekk tkun Għal breastfeeding tajjeb li tlesti anke għal breast tal-mother, għal breastfeeding li qabel qabel ma twelled tibda tagħmel ta' ċertu creams u moisturizers biex In-nipple creams nipple naħseb u cream xekk, eżatt eżatt.
biex inti dejjem jista' jkun tagħmilha tender mhux mhux Mhm. mhux tibqa' xotta speċjalment għall-ewwel tarbija. Mhm. Ehm, eh, Hemm affarijiet mela le, eh, minna f'breast pads, affarijiet li xorta jkollok fimtik ħad tkun għal ħal bottle mhux ħajkollok bżonnhom daqshekk. All right. Però mhux bħalma din ngħidu mhux kull mother tkun tista' tibbrestfidja, ġifieri. Ekku. Però kemm jista' jkun tajjeb li jkollok il-pjan ġo moħħok jekk hux ħata tibbrest jew jew botil, però botil xorta tittieħu. Bot il-iva xorta tittieħu dejjem, għax hekk Alla ħares qatt Iva, il-baby mhux ma hekk, taqbadx. Mhux hekk, mhux hekk, jew il-mader tkun għajjiena. u- Mhm. Em, Għall-ewwel ta' dejjem irid ikollok botil, però il- il- nifhem, il- in-natura tgħinek weħedha ta' Eżatt, imma eżatt. aktar ma nkunu komdi, iktar. Ekku.
Plus ikun hawn mothers li jiddeċiedu jagħtu taħlita ta' tnejn. Eh, żgur. Ġifieri oh, biex ovvjament ikollhom dik naqra iktar flessibilità. Oh, żgur, oh, żgur, żgur, pereżempju breast pump. Pereżempju jien mhm. naqbel li breast pump ma tinxtarax mal-hospital list però. All right.
Jiena avolja jekk ikollok jiena nipprova breast ħa nipprova breast. Jiena kemm jista' jkun nemmen il-breast pump tinxtara wara il- wara l-ħlas. Ok.
Anke jekk tkun ħatati breast u jirna xilek breast, mhm. għall-ewwel ftit Jum, jumejn għall-ewwel ftit ġranet, tqabbad it-tarbija ħin kollu miegħek. U żgur biex iġib il-supply. Għax hi is-supply, it-tarbija tagħmellek mhm. għas-supply mhm. ta' x'ismu. Il-pompa ħatejn, sewwa, il-breast mhm. pump, però mhijiex ħa toħloq il-ħalib. Sewwa. Żgur.
Allura tagħmel sens li once li l-baby ikun imqabbad miegħek, Mhm. Mbagħad hemmhekk all right tixtri għax tgħid isma' ħajkolli bżonn il-breast pump, però jiena nissuġġerixxi li mal-hospital list ma tinxtarax il-breast pump. All right.
Eh, xi ħaġa bħall-sterilizer pereżempju, jekk għandek il xi ħadd li pjanat li jagħmel breastfeeding u exclusive, ġifieri mhux biħsibu juża l-bottles, mhm. hija xi ħaġa essenzjali li tinxtara mal-hospital list jew tista' tistenna l wara pereżempju. Tista' tistenna l wara, però hija oġġett essenzjali fil-bidu jew fin-nofs xorta ħat uża. Ekku. Għaliex l-actual breast pump tiġi sterilizzata. U żgur. Ġifieri xorta għandek bżonna.
Xorta. Tista' toqgħod tuża tal-microwave għax huwa tal-microwave mhux dawk il-basktijiet biss aw il-actual microwave sterilizer u għaw tad-dawl. All right. Eh, però f'xi mod f'xi ħin trid tisterilizza l-affarijiet tal kemm gazaza, jekk hux bottle, jekk hux kollox, jekk hux il-breast pump, sterilize jekk hux mal-hospital list, ħajkollok bżonn. Għandek bżonna, eżatt.
Ah, u l-lum minnhom jixxuttaw. Iva, mela bidrajja.
Komdi, eh? Komdi ħafna.
Komdi ħafna. U tejb u sterilize, dux, inti bat tuża ġett. Iva, bidrajja. Ikun xott, iva, eżatt.
Bħalissa bidrajja ukoll, iva. Tajjeb.
Ma nafx ix nitkellmu daqsxejn forsi fuq it-three in ones, għax mhm. ovvjament naħseb l-ewwel ħaġa li tiġi ġo moħħok meta tkun pregnant, il-pusher, il-prem, li mħan ixtri. Tista' forsi tgħidilna qisu x'affarijiet persuna għandha tikkonsidra għax fuq rajt l-ewwel ħaġa li forsi għajnejna naraw l-apparenza kemm sabiħa jew x'kulur irrida. U ninsew affarijiet oħra. I'm guilty ġifiri. U bat man se li tibda tuża forsi mal-lifestyle ta' dak li jkun bada jtara naqper eżbu kiku kienet hekk jew kiku kienet hekk. X'affarijiet għandhom iżommu f'moħħhom ġenituri meta ħajġu biex jażlu trienu għan? Mela,
trienu għan titkun toġbok. Ħanibdew minnu tit toġbok. Għax ma toġbok mhux tkun għal qalbek xorta. Eżatt. Però li tiżżomm f'moħħok li din joġġett għal baby u mhux għal mother. Sewwa. Għaliex? Kulħadd għawdi bħalissa xi ħaġa għaddejja li tkun lightweight. Ma trix tkun li ma tingħalaqx u ma tiflaħiex sewwa. Però trid tkun prattika għal baby. Mhux prattika mhux ma tkunx prattika għal mother sewwa, mhm. ma trid tkun prattika għal baby. Għax jekk inti tagħmel roti vera żgħar ġol-bankini speċjalment ta' Malta, sewwa. He il-baby, kull skos ħajħu ġodaru miskin dal-baby. Mas li kollok na' iktar rotina ikbar, mux hemm ikunu esagerati, imma rotina ikbar u xazina aktar stabli. Ovvjament ħajkunna itqal mill-lightway, imma l-istabilta u l-mixi li ħajkolla prem bi stabilta, mhux se jkollok lightweight li just qed nifirħu għax tingħalaq malajr. Qed tifhimni? All right, okay.
Hija tajba li tingħalaq malajr, però kemm hija aktar tajba li tpoġġih il-baby jkun komdu ġo fiha. Ekku.
Sewwa. Mhm.
Il-prem ma trix tkun tqila, però ma tix tkun tixtrija għax vera ħafifa, mela inti l-prem ħatoqgħod tiġri bix-xażi magħluq hekk. Le. Mhm. Inti l-baby jekk ħad tkun miexja ħad tkun miexja. Li trida biss li jkollok is-saħħa terfaħħa ġol-but tal-karozza. Ġol-but tal-karozza. U tkun toqgħod.
Tittoqgħod dik kont semmejlek li toqgħod ġol-but tal-karozza dik hija essenzjali sewwa. Ma tixtiex xi oġġett li ma toqgħodx tajba traveling għax inkella mhux ħad iġi tajba. Però li ħad tgħidli jien mhux dik ħammur għal dik għax għandha jinnaf 20 grams, 200 grams inqas. Mhm. Ngħidlek dik mhux ħadd tagħmillek xi differenza, ara li jkun bejbi komdu li d-dar tinżel dritt, it-tinda tkun twila, jekk ikollilek ir-riħ faċċata, għandek it-tinda ta' three in one tinżel il-bejbi ma ddejqux, iddur lejk pereżempju għax jekk ikollek naf ikun rieqed il-bejbi, tkun taf hands on fuqha, fimt? Ma tkunx baxxa ħafna għax il-bejbi jsieħ għasra kif tkun baxxa ħafna jispiċċa jaraw is-saqajn biss. U bekk ma jqogħdux ġo fija. Su żgur, għax ħafna lightweight ikunu baxxi. Eh, mhux hekk.
Issa, meta jkun meta tajt lightweight, lightweight, mhux ta' 3 in 1. Mhm. Ngħidlek hemmhekk mhix ħaddejja nisa barra, mhm. għaliex il-baby kollu dawk it-tmin xhur, sena, u tpoġġi ġo fija. Però newborn. Il-baby jrid fejn jorqod komdu u jekk jien naf jekk qegħdin ġo restaurant tellajtu naqra u jekk jiraqat għandu prattikament soddaħ kollu miegħu. Eżatt, eżatt.
Dik naqasaq u jrid ikollu. Eżatt. Sewwa. Għax inti trid tqis li għandek qisu ħa ngħidu hekk sa ten months, U mhux hekk. il-baby ma jimxix, Mhux jiġifieri hekk. jekk ħa toħroġ ħa jkun ħin kollu fuq Ħa jkun- il-pusher ekku. sakemm mhux f'idejk. Ekku, eżatt.
Il-light weight hija xi ħaġa qishom meta jibdew jimxu għax ma jkunx worth it li ġġorr dak it-toqol u Eżatt, l-kobor miegħek. Eżatt. Meta pereżempju l-baby qiegħed jimxi u jiġri, Hemmhekk tibda taħseb tnaqqas il-mother, imma għax il-baby ħa jkollu żmien biżżejjed jrid jinżel jista' jinżel sewwa u jkun qatta' jużaha biex jorqod. Ma once jkun newborn sa sena ħa il-baby jrid il-kumdità l-ħin kollu jekk raqadlek irid ikun komdu. Ekku. Għax tgħidli li tingħalaq malajr, imma l-baby qed jorqodlok fiha u jekk jorqod ħa jkun komdu ja ħasra. Sewwa, ġifieri fil-verità rridu nżommu naqaf moħħna li din oġġett għall-baby. Ekku.
Sewwa, ġifieri, bħalma qed nagħlbu tins fl-aħħar mill-aħħar. Sabiħ il-kulur u kollox, imma l-baby jridu, għax hekk ma jridux, eh, problem. Mhm. Sewwa. Għax anke nimmaġina anke bħala kulur tħares lej il-prattiċità oh, x'hekk inti persuna li titrevilja ħafna, hekk ħatu kulur ċar ħajt ħammeġ iktar malajr. Imma dawk u bat il-mader. Il-mader, ġifieri imma titħares ukoll.
Imma dik oġġett ta' mhm. gosti mbagħad. Ukoll, ukoll. Imma iktar milli imbagħad għal oġġett ta' użu, ma tridx tgħid tiegħi taf x'għandha hu, tqila ċomb. Imma x'int tkun miexja kom, tgħidli hekk iwa komda eh, mela tajba l-prim. Qed tifhimni jew il-baby eh, jien nafax mhix tajba tax vera goffa u biex titalaq b'diffiċli, imma x'int poġġih ġo fija taf kif joqgħod. Eh, mela tajba l-prim. Qed tagħmel xogħol.
Ġifieri nifhem tal il-mader bl-ħajja tal-lum kulħadd maġġel kulħadd irid jalaq malajr puxebat inna għalaq Imma fil-verità dak iż-żmien huwa kruċjali li l-baby jkun komdu. Komdu.
Komdu. U per eżempju tri jman ikun fihom il-prem, li forsi mhm. il-prem, speċjalment it-tini baby, mhm. ġili tibda tgħid ma fi kif ħanoħroġ, rrid noħroġ il-prem, eh, kollu l-car seat. Imma eh, huwa importanti wkoll il-baby u dritt. Mhux hekk. Mhux.
Mhux hekk. Daru rrid ikun ċatt ma, ma importanti, fimni, fil-verità l-ewwel baby, t-tieni baby, xorta l-istess tarbija, tarbija trabbi, jista' jkun ħames wieħed. Xorta, vera, iktar iktar affarijiet. Nifhem, nifhem, però fil-verità eh, importanti li jkollok prem komda. Għax huma ġol car seat li jist mhux il-car seat tal-karozzi, il-car seat li ħelma l-prem hemm xi ħin u kemm jistgħu iva, joqogħdu. Għandna aħna għandna li jistgħu joqogħdu ġo fih, iktar anka 6 hours. Ok.
Pero xorta mhux se jkun il-kumdità ta' prim. Sewwa. Ġifieri altru jkollok baby ta' sitt xhur joqgħodlok ġa car seat jagħmellek dawk is-satej tlieta u joqgħod komdu. Imma ta' newborn ġo car seat għadhom ilma, le? U le jkunu jidhru msieken, infatti il-pożizzjoni tagħhom ġo fih.
Sewwa, ġifieri issa jekk inti mort tixtri malajr, Iqleb jgħid il-car seat. U jien naf dħalt ġo spiżjara malajr hekk orrajt. Imma mhux tgħid li jien naf morna mixja l-frant u poġġejtu ġol-car seat ta' sewwa, ġifieri hemm mod u mod fejn mort. Sewwa, ġifieri għall-bżonn isir kollox, però l-kumdità tittarahha d-darba t-tarbija hundred percent. Ekku.
Issa apparti it-trin uman, forsi affarijiet kbar, dawn forsi ma jkunux imniżlin mal-hospital li mhm. se tittuħ miegħek l-isptar. Mhm. Imma affarijiet kbar li huma essenzjali li mader ikolla tajjeb li jkollha. Tajjeb li jkollha eh, Issa, għal meta tiġi fil-verità, ħan nitkellem kontrija stess bħala business sewa, mhm. mhumiex essenzjali. All right.
Għaliex
Jaf il-baby tar turih il-bouncer u jisek rajtlu d-dinja. U jaf turih il-bouncer u jisek tajtlu l-infern. Mux kullħat l-istess. Eżat.
Ifimni, il-bouncer u l-swing jina joġbuni għaliex il-baby ikun qed jiċċaqlaq ġoza ektar kid disa' xhur. Sewwa. Allura hemm ċans kbir illi l-baby ikun dik il-comfort li kellu f'żaq ummu. All right.
Tajjeb, veri dawk jiena naraħħom essenzjali. Imma, umba, eh, imma bat timxi skont it-tarbija trid, ġifiri di, tgħidu per eżempju, eh, xtrajt dak il-bouncer infaq dawk il-flus kollha per eżempju, umbat ma qasġo fih. Eh, hemm dik it-trajer and error. Però jekk tmur għal bouncer li jista' jiġi swing per eżempju, mhm. jew l-istess bouncer swing u jiġi ħajċer, Mhm. Inti b'xi mod ħadd użaw. Ħadd investi f'xi ħin ġo fih. Mhm. Sewwa ġifieri mbagħad hawn bouncers li tajt ma tonfoqx ħafna flus fuqhom ikunu xorta komdi eh, u ma tmurx għall oġġett li naf jinfoq ħafna flus u hemm ċans li ma jkunx irid joqgħod ġo fih. U da tgħid li ma da ħajqos żgur ma nafx, tifimni. Għax it-tfal huma kollha differenti. Kollha differenti, kollha differenti.
Mbagħad nimmaġina eżempju bħal sodda. Dawk essenzjali mbagħad. Mhm. Sodda tajjeb, sodda pereżempju tista' għaw il-traveling coat li tista' ġib bħala playpen, mhm. playpen sewa u mhm. jistgħu jraqdu ġo fiha. Ok. Però bħal met ngħidu mhuwiex mhuwiex l-ideal Alright, once li jkun għadu newborn sa' sitt xhur, playpen, travel cot mhijiex ħażina għax qed xorta elevata mill-art sewwa. Però playpen tkun mal-art, speċjalment fix-xitwa, daqshekk ikollok differenza mill-art għal għas-saqqu ma tagħmilx sens. Sodda tal-injam aktar aħjar. Bħal meta aħna norqdu fuq is-sufan hekk ngħidilhom jien, fuq is-sufan jew fuq is-sodda. U iktar robusta wkoll. U mhux hekk ta' xi tiċċaqlaq il-playpen tagħmel mhm. once li jibda kollu aktar pis il-baby xi ċaqlaq jagħmel il-ħoss. Mhm. Mhux ħadd tkun oh, mela. qed tifhimni, mhm.
mhux bħal meta jkollok oġġett stabbli, imma meta għandek sa 4 years, u mbagħad minnhom ikun ikbar għandek sa 11 years, tiħad investi fih tibqa' fimt oġġett li ħad użaħ żgur. Eżatt, eżatt, qed nara hemmhekk nimmaġina jkollok bżonn il-banjo. Il-banjo min ikun iridu biċ-changer. Mhm. Ehm, per eżempju, din hija changer. Ok. Sewwa, ikollok fej tagħmel il-nappy changer u tagħmel il-xugamani. Tuża l-kxax. U sabiħa, ġil sibqa tuża parti mela, mill mara parti mill tista' tiġi anka sodda bek bħala. Mhm. U mbagħad tagħmel banju separat. Mhm. Issa dik jagħmluh għax inti se sitt xhur minn xhur tuża dak il-banju. All right. Sewwa, u mbagħad Eżatt, tneħħih, eżatt. teliminah u jibqalek il-kamra tas-sodda lesta. Sewwa? Dak huwa vera komdu naħseb anke biex titfgħu ġol-walk-in showers. Iva, mela, mela. U jingħalaq żgħir, illum kulħadd problema tal-ispazju, ħsilt it-tarbija, għalaqtu u u neħħejtu sewwa, ġifieri, u li għandek jien nemmen ħafna bih jiena li ma jmisslikx mal-għamara bl-ilma. Sewwa. Eżatt, Mhux eżatt. attached b'xi ħaġa bl-ilma. Mhm. Għandna changers bil-kxax li jkollok il-kexxun ġewwa, it-traditional ngħidlu jien li jkollok kexxun Alright, bil-banju imma ġewwa. dik mm, Imma dik tajjeb komdu dik tal-imbijaw minnhom fil-verità. Imma min ik- ma jkunx irid nursery mbagħad. Tifhem ġast ħat tagħmel isek ħat ħallija fil-bathroom probabbli dik. Mhm. Eżatt, eżatt, eżatt.
Imma daw affarijiet ta' gosti, l-aktar l-importanti imma li jkun stabbli, li jkollu li li jkun komdu l-baby li tista' tagħmel position erġgħu fih, pereżempju. Mhm. Sewwa u li jkollu t-tapp illi jkun komdu li ma jinkirifx it-tarbija. Għax hawn konna kien hawn minnhom fis-suq illi t-tapp ma jkun ikun komdu għall-mother nerġgħu niġu l-istess ħaġa li jiex ġast taqla' u jinżel. Però l-baby jista' jingiref magħha. All right, allura l-aħwa Dejjem ħajja kollu trid iżżomm bilanċ bejn il-prattiċità għall-mother u l-kumdità għall-baby. Speċjalment, fimt, imma li jkun stabbli. Ehm, u jkollok positioner tajba, tajba ħafna positioner huwa ħaġa essenzjali mbagħad għal ġol banju għax inti speċjalment tkun Mela, mela.
Newborn tibda tibda tmissu l-baby. Mela, mela. Ehm, ikollok ma aktar moħħok. Ullu ma daw jisom bis-silikon. Diki, diki. Vera komdi. Għax ma jitċaqalqux. Tajbin ħafna.

Tajjeb ħafna.
Ħanerġa' mmur ftit lura għal hospital list qabel naraw x'ikun fiha. Meta jiġu biex jippakkjaw, mhm. x'tirrakkomandawlhom pereżempju għax minna feħa jitfaw l-affarijiet, għax jgħid kollok l-affarijiet tiegħek, l-affarijiet tal-baby, l-affarijiet li jkollok bżonn għad-delivery suite. Mela,
għaw ħafna bags ħelwin, sewa. Bla dubju. Di l-istess, nitkellem bħala maderissa, iktar mhm. mill-li tal-ħanut sewwa. Jien nemmen ħafna bil-hand luggages għax huwa komda. Għax inti one hand luggage pratikament qed tmexxiha fuq ir-roti. Sewwa xi mbagħad x'in toħroġ li ħajkollok l-affarijiet li qlajt, xi bukkett fjuri, il-baby. Fimt? U jrid ir-raġel irid imexxi kollox għal anqas ikollu xi ħaġa fuq ir-roti. Sewwa. X'int infetaħ ikollok kollox spjegat. Sewwa? Tista' tagħmel, pereżempju se jkollok erba' erba' baby grows. Ma tagħmilx ħażin tieħu sitta baby grows. All right. Għax accidents happens, sewwa? Ehem. Sewwa. Ehm, Trid tieħu dik il-waħda tnejn, tlieta ħa newborn. Mhm. U mbagħad l-oħra għax hawn min jgħidlek pereżempju jridhom kbar mill-ewwel il-baby. Xorta jkollok dik il-bżonn naqa' newborn sewwa. Forsi vera ftit żmien Imma jintilef ġol baby grow jasra. Għax jħed 0 to 3 kunu mamulin xorta ħajja zero. U naħseb ma jkunx komdu li kollu per eżempju saqqa ħifer ma jkunux. Mux hekk u 0 to 3 naddija imma 3 to 6 għax jgħidlek il-bex jinġaqal il-baby kbir, jgħidlek 3 to 6 naħseb illi huma enormi, mhm. tipo. Femni. Xuga mani, ovvjament dak huma l-essenzjali tagħmel kollox għalih tal-mader għalih u tal-baby għalih, però mbagħad trid tagħmel basket għal-mader u għal-baby, nepi, vest, Li ħa xi jitwieled it-tarbija ħa jkollok kollox lest. All right, il-first outfit tal-baby. Eżatt.
Il-partner ġast qabad dawk u daħħom mhm. fid-delivery suite daħal bihom. Ok, alright. Tajjeb, mbagħad jiġifieri- l-oħrajn tħallihom ippakjati għal ġol ward biex Alright, mela tagħmel two bags. Tagħmel two bags. Tagħmel bag żgħir għal waqt id-delivery suite u bag li ħatħalli ħal ħospitali. Eżatt, ikollok għal baby kollok nepi, flok ta' taħt, baby grow, forsi brush, Sewwa l-affarijiet xugaman, tagħmel xugaman tal-ħud tajjeb tal-ħud imqar wieħed ħalli xi xi l-baby jitwieled u jkun komda għall-midwife li ddawwar bih. All right, okej, eżatt, għax inti trid tittiha xugaman malli jitwieled u l-outfit. Eżatt, u mbagħad hemm ukoll ix-sheets tal-crib. Okej. Crib sheet, hawn min juża xugaman stess li jagħmel fih, però fil-verità jeżistu dawn il-crib sheets. Okej.
Dawn huma Li għal għal għassaqqu tal-isptar biex ta' tiegħu. Ħafna soft. Ħafna soft. Tiktar minn xi gaman. Eh, żgur, u ma jkollhom ġok it-tentuxi ngħidilhom jien. Mhm. Tfim tiġri vera soft. U żgur għax ġili xugaw aħna ovvjament nixuhom ġodda sewa. Eh, mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. U ħellu ħaslu affarijiet tal-baby. Eżatt, u l-ewwel ftit. Eh, tifhem ikun għadu. Ħajar mit-tentux. Ħajar mit-tentux.
Ra hekk tilaba, u maħtu zaħħa mhux għall-isptar biss sewa ġifieri. Eżatt, iktar fil-prem. Fil-prem għal kollox.
Mela, mela, mela. Jew titfaħħa per eżempju fuq il-bouncer. Mux hekk hawn jużaħħa biċċa mbagħad xi nikber naqas zaħħa bħala l-biċċa, il-biċċa tal-baby biex niftehim. Alright, eh, flok il-mużli. Eżatt, eżatt.
Alright, ok.
Mela issa għandna l-odri magħna u ħadd tispjegalna ftit tikkonsisti l-hospital list. Fidejk odri. Mela, il-hospital list tikkonsisti fl-affarijiet li jkollhom bżonn għall-isptar, huma dejjem qishom ikunu preparati x'se jkollhom bżonn. Hawn min jgħidlek għandi ċertu affarijiet, hawn min irid jixtri kollox mill-bidu. Aħna nimxu magħhom skont l-affarijiet li jkollhom bżonn huma. Tajjeb, all right.
Jiġifieri kif tagħmlu pereżempju jiġu għall-lista qabel jaraw x'għandhom u mbagħad jerġgħu jiġu bil-kwiet? meta jkun l-ewwel bej bil-biċċa l-kbira. Ma jkollhom xejn. Ma jkollhom xejn, allura mhm. jkun jisom iridu aħna li gwidawhom bħal speċi biex jibdew kollox mill-bidu. Mhm. Meta jkun it-tieni baby jisom ċertu affarijiet li diġà bħal speċi diġà jkollhom. Eżatt.
Tajjeb, orrejt. Mela, Tix mmorru ftit ġo fija jek naraw xikun fija xi kollok bżonn. Ovvjament din hija xi ħaġa li l-isptari jitwililhom, ġifieri kulħadd se jkollu aċċess għaliha. Imma forsi nidħlu fija l xi jintuża kollox u hekk. Għall-bidu jkollok bżonn il-baby grows u għandek bżonn il-vest. Li dawn huma l-flokkijiet ta' taħt. Ta' taħt, eħe, eżatt, u l-baby grows ta' fuq. Ikollok bżonn il-caps tal-irjus, il-mittens tal-idej u għandek bżonn ehm, is-socks.
Għala kalzetti.
Issa il-mittens dak hawn baby grows. Iva, hemm il-baby grows. Li jkunu integrated. Eżatt.
U f'dak il-każ ma jkollok bżonn il-mittens. Le. Imma l-kalzetti titlibbishom xorta.
Tajjeb.
Ħasa zik xaġa issa sajf u xitwa kif qed nitkellmu fuq il-baby grows. Diment li ħajkunu meta ħajpreparaw għal taġu l-isptar. Ħat għamel effett jekk il-baby xħajtwilet fawissu, jew xħajtwilet fi frar per eżempju. Iva tal-aħjar dejjem jihdu l-koma twila, dejjem jihdu l-kotin, baby l-ewwel net tinsix li għadu jitwilet jħassra, l-ewwel net mhux bħalna, aħna nħossu sħana, u ħanajdu qed nħossi sħana, mhm. baby mhux sejt qed nħossi l-bart. Mhm. Allura inti dejjem bħal speċi tgħid tara aħjar li bsu kollox bil-komma twila, ħalli mbagħad x'in toħroġ ħriġ barra differenti minn ġewwa. L-ewwel qed anke l-isptar, l-isptar hemm il-kesħa ħafna iktar. U żgur ikun hemm l-air condition.
Eżatt, u dik kif qegħdin ngħidu jekk għal tal-kelma inti tixi normali Qiegħda mod. Jekk inti ħadt xi ġieħ serja, bħal speċi ġo teatru ħajkun hemm terġa' aktar kesħa. All right.
Oh, żgur. Allura Eżatt, eħe. importanti Dik naħsbu- eħe.
tkun standard mela komma Eżatt, twila ta' eżatt. taħt u kotin ta' fuq. Ġifieri ma jixux flisi Le, għal ġol flisi, isptar le. għax ħajtwieled Le, le, f'jannar. le. U l-kut, un bat naf li kollok bżon ikun kutra ta' għamel effett. Iva, inti l-aħjar dejjem għandek bżon il-cellular blanket, dik il-kutra l-imtaqba. toqob. Eżat, dik l-ħazzom il-temperatura tal-ġisem. Mhm. Pero mbat, jekk imbilli tuħu wahda miegħek flisi, tidi tista' tgħid tara, ġej bżonna ma ġej bżonna. Mhm. Dik muħad. U ma tuħu spazju u miex tqila. Eżat, u kif qegħdin ngħidu kil baby kesaħ. Għandek biex tgħatti, mhux ħa ngħatti bħala speċi bikuta tal-isptar jew b'tiegħi. Mhux hekk eżatt. L-ewwel qed ħa tkun tqila. Eżatt. Għall-bejba allura tgħid tara jien għand moħħi misri li għandi kutra żejda miegħi u għamilta. Eżatt, li tkun imlaħa l-ħadd il-prodotti tal-babies, eżatt. U jisu xi kemm tittieħu bħala baby grows naf li huma ħafna drabi jgħidulek erba'. Jiena eħe, jisu mill-esperjenza tiegħi ta' hom, bħal erba' huma ftit, tgħidli għala. Jekk il-baby tella', jekk il-baby għamel toilet, inti ħadd ċappas. Kieku jiena nixħet tnej oħra żejda ma jiġri xejn. Mhm. Flok hemm mura l-erba mura l-sitta.
U kważi kważi anka jkun kollok xi ftit ekstra. Eh, jiena jista' jġibhom ir-raġel.
Eżatt, jiena ma tax kbir, eżatt, hekk dejjem ngħidilhom, ngħidhom ħalli basket id-dar jew mhm. tnej. tagħmel settijiet l-istess, ħa tagħmel baby grow inti, ħa tagħmel il-vest, ħa tagħmel mittens u ħa tagħmel il-ħed pal kalzetti. Tagħmilhom ġo basket fil-għodu raġa ħajmu lej id-dar. Mhm. Inti billi tgħidlu ismara għal mod tal-kelma iftaħ dik il-gwarda robba, hemm dak il-basket ġibu lej miegħek. Eżatt, ħalli dejjem kollu. Eżatt, bħal speċi inti moħħok mistrieħ. Mhm.
Li għandek xi ħaġa oħra, eżattament. Mela, u tajts. Tajts jew getti Mhm. Il-betti huma dawk il-qliq, eh, isom long johns, bis-saqajn. Eżatt. Dak jisom bħal speċi nassoċċaw bnem, iktar għax-xitwa. Mhm. Għax il-peres jisom is-saqajn iktar li jiksħu. Allura ta' tlibbes, eh, xinħat tlibbes inti l-vest, il-baby grow, tlibbes il-kalzetti u li l-lom fuq il-kalzetti biex inti dejjem is-saħħan iktar. Alright.
Baby suppost dejjem għandu lejer iktar minna. Alright.
Jiġifieri dan il-getti u t-tajts anka waqt li jkun l-isptar fix-xitwa jew ġewwa Kemm l-isptar u kemm id-dar l-aħjar ħaġa dik. Oh, right, Għax okay. iżommu, u nqas gas, anka dik ħabba tal-gas, għax inti kemm ħassaħħan iktar ħaj- ħajżommu sħun il-baby. U żgur, u żgur. Tajjeb. Mela, em, qed nara il-microwave sterilizing bags. Iva, dik għandek bżonnhom miegħek għall-isptar inti biex tisterilizza l-affarijiet. F'każ ikun nasib ħajħu l-botil. Eżatt, Zaza. u gazaza, dik jisek għandek l-affarijiet, inti ħasbitx ma tagħmel xejn ħażin. L-ewwel qed għandek bżonnhom bil-forsi toħodhom. Mhm. U ma tagħmel xejn bħal speċi għasek iżomm mad-dar. Inti jekk ma tużaħħiex għad-dar tgħid li jisma' jien m'għandix microwave fid-dar, jekk tkun sejra weekend break jew sejra x'imkien bil-ġenituri u mhm.
safar. Dejjem ħadd toħodha miegħek u xorta jkunu komdi għax huma kompet tisibhom fil-basket, eżatt. Ehm, mela xi affarijiet oħra naħseb biex jinħasel il-baby kollok bżonn. Eżatt, għandek bżonn it-travel size għall-bidu Xej xej tara l-prodott li ħadd inti.
Eh, eżatt, għaxek ma jaqbilx mal-baby, tellajtlu xi rax. Inti taf li dal-prodott qed tella r-rax. Mhm. Allura ħan nipprova prodott ieħor ħan nara. Tiskopri l-affarijiet tal-baby da bħal bottles. Bħal bottles, ġifieri fil-bidu iktar minn nixtru kbar biex ngħidu jkollna. Aħjar immorru għażżar.
Għażżar inti ħalli l-baby tara x'jaqbel ma jaqbilx miegħu. Tamen sens, tamen mm. ħafna sens. Istess pal botis kif spiegat il xerin iktar kmini, aħjar tuħtu brands differenti mill-li ehm, dana. Issa, unek qed nara fil-bidu ma jużawx wipes u xek l-isptar. Jew li jkunu partikolari.
Għandhom bżon pakket wipes maħħom mhm. l-isptar. Pero, ifhem, naħseb daqs kemm hi dejjem il-cotton squares u l-ilma.
Aħjar anka fix ikun naqra sħun, il-wipes ikunu fis-sħin.
Eżatt bidaw il-wipes imxarbin bl-ilma li ma jkunx fihom fwiħa u hekk li normalment ikunu rakkomandati, ikunu kisħin ħafna ġi jħassra vera.
Xorta nibżonnu però l-isplat. All right, okay.
Eh, mela xanna iżjed, xanna iżjed. Eħe, insect nets. Dawk jisek affarijiet li kollok kważi ma trienu għan. Ma trienu għan, għax ovvijament fis-sajf ħat uża l-insect net u fix-xitwa ħat uża l-plastik. Eżatt.
L-iktar ħan għamil enfazi u koll fuq iż-żejt, għax il-bicċa l-kbira meta fuq iż-żejt jgħidulna x'għandek bżonn iż-żejt. Iva, ħankun ħanajdlek eh, jiena. Issa ż-żejt hu dak hemm nagħtu każ eh, peress il-baby jkun disa' xhur ġol-ġuf. Il-ġisem vera jkun xott. Allura inti dan kemm ħa tagħmel għażiera mal-ilma biex biex inti bħala speċi dak il-moisturizer tal-ġisem. Alright, jiġifieri l-baby oil mhux jintuża biex tidlek il-baby, għax ovvjament hemmhekk imbagħad jaf jiġi jiżloq ħafna l-baby. Inti għandek il-lotion hemmhekk.

mill-biċċa l-kbira normali, mbagħad anke nagħtu każ hawn min jgħidlek ara għax ix sponsa, għax ix face cloths. Tażel dak li tkun komda inti. Ok.
Għax hawn min jgħidlek jiena anke jien personali naħasel bl-ispanġ, anke jien personali naħasel bil-face cloths. Dak imbagħad bħal speċi għamel inti. Ma li dejjem ideali jiena sponsa toġobni għal-baby, però face cloths toġobni wkoll għal xiex nagħtu każ xintlaħlaħ ix-xar. L-isponsa dejjem ħajbqa' l-aktar rawa

tispjegalhom x'inhi differenza bejn it-tnejn li huma. Awtomatikament kieku jgħidu hija mhux baby sponge, imma ġibtni fiha li pereżempju jkollha ħafna rawa li ovvjament eħed iddum ħafna iktar tlaħlaħ biex tneħħilha r-rawa kollu. Mhux ħa taħsel, naduka saħna mhux ħa naħslu xagħarna bl-isponża. Mhux hekk. Għaż bil-face cloth imma inti titqis din qarasa tarbija. Mhm. Tittoqgħod seba' meta jnej sakemm tlaħlaħa u kollox. Oh, żgur, żgur.
U anka pereżempju bħala xugamani, qed nara xugamani hawnhekk. Tista' tieħu jew bil-ħud, Eżatt, u n-normal, però l-ħudiet ta' Willie huma tajjeb. Inti tarbija x'ħadtu ġo fih u kif żvirtu. Issa beda l-ksieħ. B'rasu b'kollox.
Mela. Ġifieri. Eżatt, jiena ideali ngħid għalija l-ħudiet ta' Will. Ma mbagħad bħal speċi hawn min jgħidlek le ma rridx hekk irid normali. Ma dat bħal speċi l-għażla tal-bniedem. Jina normali u kol kont sibtom tajbin biex biex biex inġi biex nbiddillu poġġi u changer, eżatt, għax fuq changer peress li tkun kies ħanti għarbija mux ħatwa. U zgura xil plastiku kun kiesa. Eżatt, għallu tamilla bħal speċi xuguman u xħan il-ħod it-tawil un bat bħal speċi tella miegħek. Zgur ħallim bat bil-ħed it-tawil it-tella miegħek. Eżattament. Issa bħala nepiz u hekk kemm ikollhom bżonn, kemm tirrekomanda normalment? Għax huma jisom ikollhom bżonn pakket u tnejn. Qisu għall-bidu, ngħidulhom ħudu żewġ pakketti jkollok moħħok mistrieħ. inti. Mhux hekk, eżatt. Għall-bidu l-baby jagħmel ħafna toilet. U żgur. U anke nagħtu każ jgħidu jekk fuq xiex brands ħammu, ngħidulhom isma' l-brands l-istess. Ara dil-brand, jekk dil-brand tellat xi rax, aqla fuq brand oħra ħa tara. U mhux mill-ewwel, ħaj bħal speċi tgħid li wara jumejn baqa' l-istess rax, tgħid mel il-brand ukoll, le, inti tagħti naqas żmien. Jiena li żjed ħaġa li kont infittex fin-nappies il-line. biex jimmarka l-iktar. Tal-pipi, għax kienet tejni li ngħid orret mela l-baby qed jixrob, speċjalment l-ewwel baby ma tkun forsi ma jkollokx daqshekk know-how u esperjenza kif timtela n-nepi. U dik kienet xi ħaġa li vera tgħin u naħseb isibu għawt lil mothers li meta jiġu biex jażlu l-brand, ovvjament dan kif qed inti jiddependi għax jaf taqbel miegħu nepi li ma jkunx fiha għalkemm illum il-ġurnata ħafna brands qed jagħmluha. U bat meta niġu għal-mader, X'ikollha bżonn il-mother għaliha? Il-mother qisu l-essenzjali tagħha li għandha bżonn hi. Dejjem bħal speċi ħa jkollha bżonn il-pads. In-nursing bra importanti li anke tibda tilbishom ftit minn qabel. Biex tidromu.
Eżatt, in-nipple cream speċjalment. Mhm. Għax il-breast eh, bħal speċi nipple ħad inqasam. Mhm. Ikollok bħal Id-disposable panties nidħku fl-istess ħin xi ngħid għax jgħiduli ta' x'panties huma, ngħidhom l-iktar sexy lingerie. Tax-xibka ngħidu.
Tax-xibka. Imma komdi u dawk huma bħal speċi l-essens. Inti jgħidlek ma nistax nieħu minn tiegħek kieku jgħidulek bħal speċi ġib minn tiegħi l-isptar. Mhm. Mhux tax-xibka. Mhm.
U mhux hekk eżatt għax dak titilbes għal wara. Affarijiet l-istess il-madar biex ħadd inħassel. Trid toqgħod seba' mit għajnejh. Anke għall-bidu, kieku l-affarijiet tagħha, tal-mother u tal-partner jew ir-raġel, taħsibhom bl-affarijiet tal-baby, għala? Anke inti xi nterfa' il-tarbija.
Eżatt, il-biġ fil-piġama r-rob. Anke kważi l-flokkijiet tar-raġel. Eżatt, li tkun ħaddhom miegħek għax ovvjament ir-raġel ħajżhom ukoll. Eżatt. Jew il-partner.
Anke annimal ngħidilhom. Nagħtu każ ikollok annimali d-dar ukoll ngħidhom aqbdu qrejba, ħallu għall-kelb jew għall-qattusa u xammulha r-riħa tat-tarbija ħalli sakemm tiġi fid-dar ħa tidra r-riħa tagħha. L-aħwa, all right, ok. All right. Issa di pereżempju kif semmejt di tal-ħwejjeġ, jekk pereżempju jiġi ovvjament pereżempju jaf issa llum il-ġurnata jistgħu jerġgħu jmorru jarawh in-nanniet l-isptar. Tajjeb, naħseb tajjeb li taħseb għal ftit qlejbiet Eżatt, li jistaw jitfawa mux hekk, għax ovvjament il-nanna mux ħatkun ħaslitu ħaslet tal-baby. Eżatt, imma l-lum il-ġurnata l-baby dikbar, iktar komdi bħal speċi ħatatti iktar. Fix ta' fuq ek inti xaħazom inti tarbija, mux ħat misma l-ħujex tijak kumbat bħal-lum terġa l-ħujex tana ħoxni. għandek is-suf. Mela għandek is-suf, il-materjal ikun aktar. Eżatt,
Ġili jkun għan forsi nuża fabric softeners minn daw tarriħa qawwija li ovvjament ma aktar bija ma tgħinx. Ġifieri Muslim cloths iktar ma jkollok kważi kważi ma jieħdu spazju anyway. Le, u fem jiena qatt ma terf daw. Mhm. Di ħaġa li tal-babies ċertu ħwejjeġ inti mista jkollok dullovju x'inħa taħsel mhux bħal speċi bħal tagħna din naqalgħu li ħajkollok tittoqgħod x'taħsel ma taħsibx ukoll. Ekku.
Issa meta niġu pereżempju għax ikun hawn ħafna min jgħidlek. Tixtrix ta' newborn għax ma la jikbru minnhom, imma ovvjament xi naqra trid, speċjalment fix-xitwa jekk ħajkunu kbar ikun jidher li l-baby jisu il-kotin ma jkunx miegħu, ma jkunx komdu, ma bħal meta jkun aħna flok kbir, ħanħossu iktar bart milli meta jkun tajt magħna. Isu kemm għandhom jaħsbu orrejt ta' xeħe vera ma tixxix ħafna, ma ovvjament għal-bidu trid Kemm tirrekomandaw bħala startup li jkollok pereżempju newborn u forsi zero to three baby grows? Għax ħajlek Ovvjament da jiddependi s-sajz ta' tarbija, ġifiri, ma kemm ikollok ideja ngħid għala mela minn tal-inqas irrid ukoll ħam. Sitta. Eżatt, imqatt tgħid tara għandi inti għalek għal-istora ngħid ħanaħu sitta. Ngħid ħaniħu erba' jew anka tlieta u tlieta. Ngħid għandi tlieta newborn u tlieta zero to three. Inti tarbija għax inti twielet ma tkunx taf daqs xħatku. Diki. X'inti twielet mbagħad it-tarbija tajta iva, istri għal newborn iktar aħjar. Il-zero to three iktar aħjar. Mbagħad kemm inni ngħidlek it-tfal jikbru ġifieri zero to three. ħad għawdi jom naqra iktar, xma ma tix titfolla f'tan jum, born tgħid ikollok forsi għall-ewwel ġimgħa. Umbat eh, jekk taqla trisu sikser ġaħjar, għax umbat xin jiġu jisom sa ċertu età inti, xin joħorġu minnhom, ma jkollok xi tlibbisom. Mhm. Meta qed nsemmu l-baby grows, Forsi tinstema' xi ħaġa tgħidilha ħwa ħanqgħod nidħol fil-baby grow, imma kif importanti, kif l-aħjar li tkun il-baby grow biex tkun faċli għall-mother li tbiddil lill-baby u fl-istess ħun it-tarbija tkun komda waqt li l-omm qed tbiddlilha għax ovvjament. Eżatt, l-aħjar li jkunu bil-butun quddiem. Ok.
Bħala baby grows l-ewwel net ankanti biex taqfel biex tidħol iktar it-tarbija tlibisaħ iktar ħadd libes komdu, anka l-vest daw il-vest li bħal speċi għawek għedin naqnu ftuħin inti ħatkun tista' tlibisom mis-saqaj għal-bidu r-ras biex kemm jista' jkun ma toqgħodx iċċaqlaq U ilhom. żgur, speċjalment għal bidu jkun għadhom Eżatt, dan. bħal speċi li inti ħadd libes mis-saqaj, mhux ħadd libes mill-irjus biex inti l-ras ma ċaqlaqiex tat-tarbija. Ora, ġifieri l-punt li dawn Eżatt. ikunu biex nist- biex eh, dan jgħad biex nuru ħalli dan. Eżatt. Dan anke meta ħadd bidlu ġdid, għax jiena kont inniżżaħulhom minn minn Minn minn saqajhom. minn spallejhom all right, imma ma Ej. kien niġi biex il-libbes dejjem libbist mir-ras. Ġifi daw qegħdin appostek biex anke xi Eħe, libbes. Eżatt. Ħalli l-baby ma- ma toqgħodx kull darba Eħe, ċaqlaq ċaqalqu. rasha. Jisek inti ħad tiftaħ Alright. taħt biss dejjem. Xaħat biddel nepi. Mm, All right, Inti okay. ma sakemm ħataħslu l-baby. Kemm ħatiftħu, ħaddaħlu mis-saqaj. U jitla. Alright.
Umbat ovvjament il-baby girl sa Eżatt. fuq ħalkunu jina u minn Eżatt.
Għax inti qudiem. għambat ħa- kemm ħadd il-baby grow ħad iftaħa sewwa ħad poġġi it-tarbija ġo fija fuq il- fuq il-baby ħadd grow. minn- Eżatt. Eżatt kemm ħadd ilbes is-saqajn li dej u ħtaqfel bil. Umbat ħa taqfel.
Eżatt. U għaw minnhom bizzib. Iva. Tirrekomandhom għan newborn. Per eżempju, jiena kont nibża xanka sa' kemm għattella u jiena fin taqbad l-uża. Huma safe.
Imma Alright. fl-istess ħin meta jduru. it-tar xin tibda ddur it-tarbija skont fejn ħa tafas. Oh, right, Dak bħal okay.
ċertu affarijiet eh, nagħtu kas ħudd, ta' jkollhom ċertu ħudd il-ħwejjeġ. Jekk it-tarbija għadha toqgħod Oh, ċar żgur, ras għal speċjalment fuq. newborns, Kiki. suppost Eżatt. nagħmlu il fuq. Eżatt.
Il-ħut ħad tkun fuq wara u Eżatt. ħaddejjaqhom. Huma s- mhux ħajkunu komdu, huma mista jgħidulek min x'komdu. Dik waħda. U ħafna jisaqsu għal din. Il-pillow. l-imħadda.
Il-pillow bħal speċi jekk għalma tal-kelma l-pedjatixin jgħidilhom li għandhom bżonn il-pillow illum il-ġurnata għandna pillow sapposta jkunu bit-toqba fin-nofs kemm inti ir-ras tal-baby toqgħod hemm. Għax ir-ras tal-baby peress li ħalhom wiċċhom il fuq qed tiġi ħafna ċatta. Ok.
Eħe, minn wara. Imma sa' kemm ma jkunx għalek il-pediatrician. Mandek bżon. Mandek bżon.
Tajjeb, ħafna. Konna fuq l-għom tal-om nasib fi messaċ disposable panties in nursing bras un bat il-ħwejjeġ. Eżatt.
Li kollok mid-dar. L-inti mit-twax bħal speċi biex kont se tanħasser inti għaffariet biex ħatanħasser il-mader. U għaw xie affarijiet li per eżempju ikunu ħassibhom mut lil mader jekk pereżempju jkollha l-punti naf xi ma nafx Iva, il-kawxu għaw bottles. Iva, u hekk issa bħalissa għaw brand u għaw eh, bħal speċi bottle biex tkun tista' taħsel tixħet l-affarijiet ġo fih biex tkun tista' tbaħbaħ għaw anka krim qabel il-bert id- iz- bħala żejt iddelku mal-parti tal-mader ħajjejn u wara hemm ieħor għall-uġieħ. Il-laħwa, all right. Eżatt, Ġifri għaw zjud biex tibet għaplikom minn qabel. Ħalli l-erja tkun iktar moist u tkun inqas prawn li tinqasam jew ovvjament, ovvjament u baddan dejjem tippreveni u tkun kaxxa magħluqa. Ma nafx jekk hemm xi ħaġa oħra li tixtieq issemmi rigward il- um, il-hospital list, ovvjament, hawnhekk meta jiġu dejjem ħajkollhom il- Aħna dejjem nigwidawhom ġifieri ta' bħal speċi ma jkollhomx imma huma dik dik bħal speċi sabiħ tagħha li aħna jidulhom eh, aħna nagħmluh fil-imkien ħalli intkom tkunu tafu x'qed isir ġieli ssib l-edukazzjoni nkun vera tal-bidu għal xiex tintuża, u xħal speċi torriħ, għal xiex tintuża tgħidlu hekk vera, inti tieħu pjaċir miegħu ma dak li jkun. Tgħid ara l-istrina kemm ħadt pjaċir. Jien per eżempju qed nieħu gost għax issa jiena di għandi xi ftit tfal imma qatt ma tellajthom l minn isfel, ġifieri kieku jiena tiegħi ġie fil-COVID allura kont spiċċajt kollox sajt online. Eżatt.
Imma Fatti dik biss id-dispjaċini li missaj di l-esperjenza li tiġi għax hija esperjenza sabiħa l-lum ħajja saret maġla. Ħarejlek tixxi affarijiet online, vera tixxi affarijiet online, però xini tgħidli x'ħatif. Il-gosti tiegħek mhux il-gosti tiegħi, il-gosti tiegħi mhux il-gosti tiegħek. Dik waħda. U l-affarijiet tħossom bidejk. Eżatt, eżatt, u tara.
U tisma pariri.
Eżatt, li ki- deħe. Ta' nies li diġa għaddew minna. Eżatt, jek tkun it-tieni baby tal baby mhux ħadd tħabber rasek għax Ija, tgħid, eżatt. Eżatt, imma tal-ewwel Ewwel baby. baby, eħe, L-ewwel ħafna. baby jġib ħafna ansjetà miegħu Eżatt, għallhom dik, fis-sens. eħe. Tant aħna l-ommijiet nkunu rridu nkunu l-aħjar U jew anka version. l-fathers, eh? U anka l-fathers. Eżatt, biex me- Eh, bħal Mela specie- jħanidu l-ġenituri, għandek Eżatt. raġun. Tant il-ġenituri jkunu jixtuqu jagħmlu l-aħjar għat-tarbija tagħhom li awtomatikament ikun hemm taħt me dik il-biża. Ovvjament motherhood ma tiġix manual, ġifri nibdew nitalmu as we go along. Ellu wieħed tgħid imma diħana mela tajba, allura l-fatt li titkellem tkun taf għal xi ħadd intuża tgħin ħafna vera. U eħellu mill-affarijiet illum affarijiet inbidlu ħafna miż-żmien. Allura inti sabiħ li tisma' u tgħid tara iva dan affarijiet eħe nagħmilhom hekk. u tara. Dik naħseb eħe, l-esperjenza ta' dak li jkun jiena toġobna ħafna. Nina, dik xi ħaġa li nemmen fija li skemm nitalmu minn xulxin. Eżatt. Xi kultant tkun parir żgħir. Vera. Li ngħid il-aħwa kemm sibtaw li dik vera. Per eżempju, jiena niftakar meta ħadd il-basket tar-raġel għall-isptar, xi ħadd kien qalla li hu basket. Kont sibtu hu biex eżempju l-baby tella fuq. Mela. U kellu flokki.
Eżatt.
ma kienx mal hospital list li tiġi provduta.
Issa tjamlu għom.
Ix komdu vera, kif għettejt inti, jena natu kas saba xurilu t-tifel kellu tarbija, sal-kutra ħadu ma taħħom, bħal speċi maħħom, l-istess bħal speċi, kienet komda. Mela, xek jiġi bert twil, eh, mela. ħajiksa. Eh, u fem, inti daqskem bħal speċi ħalqet bat il-mara, il-raġel, il-moħ xort ħajt kisser, il-ħsibiet xort ħajkun.
Mux hekk ekku.
Ekku. Ġifieri.
Ġifieri.
Sabiħe li t-tnejja tipparteċipaw. Ma nafx jekk hemm xi ħaġa oħra, forsi li tixtieq tagħti pari lil min ħajaddi minn dan il-proċess tal-hospital bag. Jiena, bħal speċi aħna u għekda jen welcome, naħdu pjaċir ma dak li jkun li bħal speċi nejnuhom.
Tajjeb ħafna, jena naħseb illi semmejna ħafna mill-affarijiet forsi ta' eh, mistoqsijiet li jew ħa ngħidu hekk biżgħat li l-omm ikollha llum il-ġurnata hawn ħafna minn jista' Eżatt, eżatt, jgħin jgħinu, ukoll.
eżatt.
So importanti illi ma jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem isaqsu ħalli. Eżatt, aħna ngħidulhom, jekk mhux hawnhekk, anke jridu jċemplu, jgħidu għandna tal-bsax. They're Tajjeb welcome. ħafna. Grazzi ħafna Thank tal-ħin you. tagħkom u tal-iqsamtu magħna Thank din you. l-informazzjoni.